Ev dem û hemî demên we şad û bextewar bin temaşevan û xwendevanên hêja. Îro em ê dest bi wanayeke ni ji elfebeya kurdî bikin. Li destpêkê em li tîpên me berê birine vegerin û carekê wan bixwînin û serra derbaz bin. Lê veger. Me ev tîpina berê birivîn em ê niha dîsa bixwînin û wan bi lêv bikin. A B C Ç D E ê ev me berê biribîn niha jî em ê tîpin nu bibin tîpa fê fê

Fê heye. Ew tîpa me kesk rengîn kiriye tîpa fê ye. Ferheng bi fê dest pê dike, fîl bi fê dest pê dike, fîncan bi fê dest pê dike, fistiq bi fê dest pê dike. Heft tîpa fê di nav tîpê bêjeyê de ye. Fistan ew jî bi tîpa fê dest pê dike. Em tîpa didiyê gê. Gê. Gê. Wek garis, garis, garis. Wek gamêş, gamêş, gamêş. Wek, zengil, zengil. Wek, guh, guh, guh. Wek, guz, guz, guz. Wek, mêrg, mêrg, mêrg. Em bala xwe bidin van bêjeyan, van navan, di hemiyan de tîpa gê heye. Ev tîpa bi rengê hişîn, ev gê ye. Me got garis, gê, ev hewa, gamêş, gê, zengil, di nav bêjeyê de ye, zengil, gê, guh, ev jî. Gêye, Guz, Gêye, Mêrg li dawiya bêjeyê hatiye nivîsandin. Em van bêjeyan bi hev re bixwînin û guhê xwe bidin dengê tîpa fê wek fer, Fer, find, find, ferat, ferat, fatê, fatê, ferhad, ferhad, ferman, ferman, Çemê ferêd diherike. Çemê ferêd diherike. Em li van bêjeyan binirin di hemûyan de tîpa fê heye. Fê, fer, fê, find, fê, ferad, fê, fatê, fê, Ferhad, fê, ferman, çemê, ferêt, di vir de tîpa fê heye, diherike. Em van bêjeyan bixwînin û guhê xwe bidin dengê tîpa gê wek ga, ga, gûşt, gûşt, guhar, guhar, Gund Gund Gul Gul Gura Gura Gel Gel Gulik Gulik Guvend Genim Giya Govend digere em li vê wêneyê binirin em ê bibînin çi dikin. Ev govend yanê dîlan digere dîlan saz bûye û dîlanên vegirtine digere. Dîlan van zarokan bi destê hev girtine û dîlanê digerînin yanê dansê dikin yan jî semayê dikin. Govend digere. G di vir de heye û G di vir de heye. Gundî gênim dikelînin, daniya çêdikin. Dema gênim dikelînin, dikin dane ji bo savarê cê çêbikin yan jî bilxur cê çêbikin. Li vê derê Ev wêneyeke ji wêneyên Turas yan yê folklorî ku daniyan çê dikin li vê derê. Gundî gênim dikelînin. Gundî tîpa gê di vir de heye û gênim ev jî tîpa gê ye. Gurzek, gul di guldankê de ye. Gurzek, Gul di guldankê de ye. Ev navê xwe guldank e, cihê em gulan dikinê, li mal dîdin in ser maseyê, navê xwe guldank e. Ev jî gurzek gul e, gulên rengîn in, em jê re dibêjin gurz. Gurzek, Gul di guldankê de ye. Gê di vir de heye, Gul gê di vir de heye û guldank jî di vir de gê heye. Evo tîpo gê. Gûlik giya dixwe. Ev navê xwe gûlik e. Gûlik çi dikê? Gûlik giya dixwe, çawîrê dixwe. Gûlik giya dixwe. Ev tîpa gê ye û ev jî tîpa gê di giya de heye. Em van tîpina li mal li ser lênûsa xwe binivîsin, A, A, B, B, C, C, Ç, Ç, D,